Сергей Васильев, Богородскай, Улуу Ильмень, Балладаттан баһатат. Тоҕос сүрэҕим суоҕун, тоҕо хааным куһаҕын, иэримэ диэбэр ханнык биэбэкэм киирбэтий, сайылыгым толоонугар ханнык оҕом ырыата дьиэрэйбэтий эбэтэр ханна ыраах, аймалҕаннаах хаһыырар хаһыыны курдаттыы истэбин, эбэтэр кимҥэ кэриэс тыл этиэхтээхпин кэһэн эппэккэ сылдьабын, эбэтэр аймаһыйа, алҕаан ааһыахтаахпын аралдьыйан умнан эрэбин бардым Бардым, сүрэҕим быарым курдат тардыытынан, бардым, ханна кутум сүрүн хайыһыытынан бардым, бардым, бардым көтөн сындыыстыы сыылаан, бардым көтөн охтуу сыылаан. Кэллим кырык тойбут илмэҥ күөлгэ, Кэллим Улуу Новгород куоракка, Дорообо, илмэҥ, дорообо, Новгород, мин кэллим эһиэхэ Ис сүрэҕим аймалҕанынан, ийэм аҕам долгуйуутунан, Мин кэллим сайылык эбэм ахтылҕанынан, санаам оноом утатыытынан. Мин кэллим, сүүстэ хараҕытыгар тимирбит, сүүстэ быста-быста силбэммит, сүүстэ суругун-бичигин сүтэрбит, сүүстэ өлөн баран тиллибит, дьэ чуолкалаах суолугар бу тахсыбыт, дьирэччи ырыатын дьэ тардыбыт, сүдү кырдьаҕас саха норуотуттан сүр ыраах хоту дойдуттан. Дорообо, ньучча, омуннаах үҥкүүтэ, дорообо, музыка дьиэрэйэр, күргүөмнээх күүрүүтэ, Дорообо, Волков суккулла кутуллар сүүрүгэ, дорообо, иилмэҥ адаархай долгунун күлүмэ, улуу Аҕа дойду сэриитигэр уотунан кытыстамайбытыҥ Москва, Ленинград инники кирбиитигэр тоҥ күөҥҥүнэн эн өстөөҕү утары тоһуйбутум Улаҕыраах Сибииртэн усталаах улуу Лиэнэбэттэн нууччалыын, сахалыын, эбээнниин, татаардыын, буряттыын, чуваштыын элбээн, субуһан, кутуллан испиттэрэ, өстөөх сүрүн тоһута сүүрбүттэрэ

Кырдьаҕас Улуу Ильмэҥҥэ элбэхтэр эмискэ бомбаҕа түбэһэннэр эн килэҥ муускар хаһыытыы хаалбыттара Кинилэр ол өлөр кыланыылара, өстөөх хахабара, кыайыыны ыҥырар хаһыылара, кыргыс толоонун устун кылабыйбыта, сэрии төлөнүн быыһынан дуораһыйбыта. Кинилэр ол өлөр кыланыылара, кыайыыны ыҥырар хаһыылара тыалынан бурҕанан сатараан, аһыынан-абанан хабараан төрөөбүт дойдуларыгар, аар тайҕаларыгар булчута тутунуотугар көдьүспүтэ, хонуу толоон устун трактор тыаһыгар иһиллибитэ Өс-саас сэтэрэн өрө хаһыырпыта, сирдиин-дойдулуун барыта умайбыта, Сибиир тыйыс уолаттара силлиэрбиттэрэ, синэ биир утары кимэн киирбиттэрэ Кутуллар сүүрүктээх сүүһүнэн өрүстэргин кутаалаах уотаннан туораабыттара куталаах дьэбэлээх тыынчанан күөллэргин босхолоон ылаары кыланан барбыттара өстөөҕү русхаллаан төттөрү куйдааннар эн куораттарын күлээ-таас уулуссаларынан ураанан сырсыбыттара парааттыы хаамсыбыттара эн русхал буолбут дьиэлэрин үрдүлэригэр

Кылбаҥнас памятниктар турбуттар Мин ол биир дойдулаахтарым, бырааттарым, убайдарым ойуур ахсын быстыбыттар, уу тулатыгар охтубуттар. Ити ииннэргэ көмүллүбүттэр. Кинилэр Улуу Лена боруттан эттэммиттэрэ. Кинилэр Улуу Лена уутугар киллийбиттэрэ. Кинилэр Улуу Лена салгынын арыйбиттэрэ, ийэ дойдуларын сүрүн Биллэр манна сири кытта сир буолбуттар, буору кытта буор буолбуттар, салгыны кытта салгын буолбуттар, сыралы кытта сырал буолбуттар. Бу сибэкки буолан дьэргэйбиттэр. Бу сирэм-күөх буолан долгуйбуттар. Бу Чыычаах буолан ыллаабыттар, бу куйаас буолан күндээбиттэр Кинилэр эн килэҥ муускар ол өрдөөҕү өлөр кыланыылара, кинилэр өстөөх хахабарбыт кыайын ыгырбыт хаһыылара үйэлэр үрдүнэн иһиллэ тураллар, мууска буолаллар, дьиэлэйии! Буолаллар мин туруум аһыылаах дьоннорум ааттарын сиэһигэр албаннаах кыайыыларын күлүмүн иэһигэр кырдьаҕас тулаайах ийэттэн аҕаттан Кылыстыы кылбаҥныыр эдэркээн ыччаттан, кыйыраах Ленаттан, долгуйар Амматтан, кырыалаах Дьааҥыттан, Көмүстээх Алдантан, Төҥүлү Күөлүттэн, Киэҥ Ньур Балылыттан, төрөөбүт сирбиттэн солко күөх суоттуттан, төбөбүн хаҥкыта, сибэкки

Оонньуу дьаҕаласта. Мин бүттүм. Кэс тылбын эйэ кэпсэтэ. Мин бүттүм сүрэхпин быарпына сатаҥ. Мин бардым кыйраах кыралаах дойдубар Мин бардым, төрөппүт, аһыылаах дьоннорбор. Мин бардым, аһыылаах дьоннорум чиэһигэр, албаннаах кыайыыларын иэһигэр ис сүрэхпиттэн долгуйан, иэйэ-куойа соһуйан, хоһооммунан манна венок быраҕан Үөлээх памятник туруора